panochangamire ndoparere vakuru vedu ava pamusoroi pamusoroi vakuru wee ngati ndekutora kubatwa ipwere dzenyu dzauya dzaramba kuti kwete amunzarwo ekani iri denya iri changamire
Kusangana pano paGibbs Legacy patinokuunzirai manews update ezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemumastreets esocial media. Update ndeyandakakubatirai muzuva ranhasi ndeyemapfupa evanhu vakafa ayo akaonekwa kuMayambara kwaSeke mhuri yeZimbabwe ndisingapedzi nguva hatisare tichiona video iri. ku comment or like or share zvotibatsira kuti ichi ubhipisho video redu tisine nyaya dzino ekani
iri denga iri changamire ee vakuru we tauye ukatiri vana venyu kutsvaka kupai karuremekedzo rwenyu changamire Tikataya wakatauya kane vanoda kuti vazadzikise tikataya wakamapfupa enyu angangoramba akadaroka achirohwa nemhepo nemvura nezuva muri vanhu vevakuru so tikati mukaziva kuti nderipiko raakubatwa kwete hapana ramaipe tati muonekwe ka makati chati ho muchareva zvino tiri kuti aiwa wakamupiwe ruremekedzo rwenyu ka sezvinongoitwawo ka vamwe vese musazoti aiwa ndatanangirwa vakuru wee Kati yevo tauya kwamuri vakuru wee musazokahadzika tikuda kurakidza ka vemutemo pamusoroi pamusoroi changamire kana ndichimuchembere tataiwa vanoda kuti vaone humbowo eh, ka vagufamba naro vazive ka kwavari kubva nekwavari kuenda vakuru wee kuchemera chakanaka kuti tikugadziridzei tikupei ruremekedzo rwenyu eh, katatu hamungarambe makadaro ka muri vanhu vakuru haiwa mongotipowo ruregerero papwere dzakaita iri eh, kusaziva kutsvakawo kurarama tarambo jambwa nemunyama rushava shava kwavari chero imi maitirwawo kazvizadzikiso zvenyu aiwa kaove manake ove muchechetere mvura yeguvi tinoimba iwa dzimbabwe munotidaira mativi mana makombwe mhondoro dzese dzenyika kusvika kakuna sekuru chaminuka motisvisira kuna musika vanhu kuti aiwa hapana ramaipe asi kandoo chitsiidzo chamakaita kubvara kare kuti aiwa hakuna bvupa richazenge richionekwa riri pamusoro penyika kana rinopararira pamhene ndo ratauya naro vakuruwe haiwa kamotizarurira motichengetedza taramba zvese zvakaipa mototikomborera nekuti ndisu takupai ruremekedzo haiwa tinotenda nevese vatinawo pano haiwa movaringidzawo ka vavinga imi kuzopembedza ukuru hwenyu haiwa tinotenda Changamire ndoparere vakuru vedu ava pamusoroi pamusoroi vakuru wee ngati ndekupira kubatwa ipwere dzenyu dzauya dzaramba kuti kwete amunzarwo ekani iri denga iri changamire iri idenya iri ee vakutoitirwa mashini mbeva iyi denya iri rakafukurwa nevana kusaziva eh, mukutiregerera vakuru we tati muonekwe mugadziridzwe murongedzwe zvakanaka ipwere dzinotadza nyoka dzinozvara mbavha nemuroyi vakuru we mungotiregerera changamire Saiba. Maona musoro kama. Ya chokwadi. Eh, musoro iwoyo. Kola boni imwe yakadotyoka iyi. Baba. Hmm. Ya chokwadi. Ipo pano mukauya pana. Mm. Pane zvuma zvandai taura pa. All right. Eh, mukazimwe zvakatotsitsirwa nemvura. zvanga zvakatoeredzwa ipapa apa ndofunga iri kai hazvichaoneka funga radhaka ee eh, zvanga zvakatobva muhuro mese zviratidza kuti pane zvuma zvanga zvaitori muhuro ee eh. Ah, zvakaoma ah, zvakaoma zvakaoma mambo neno ndisu vana vacho ukatodii ah, ndizvozvo ndokutoti zvigadzirise eh. mm.